Eria Ibwera eyogotoka ase ewodi ya Magenche, ebunge ya Bomachoge borobwo ase ekaunti iga ya Kisii, nigo ere nogosaba gochia ase baria bonsi babwate okogania okuya, naboigo baria banyare koba bagokunwa enkoro banyare koba bakobaika ang'e, erinde kobakonya konyara koba bakorusia oyomwabo oyio onyarete koba kagosira obogima bwaye ase engendu. Ase bono bagoteba ng'a goikera bono iga Nigo ebili anyare koba kegokina goika chishilingi chilifu emerongo etano nebere. Koreng'ana n'omoruya onyagosira, nigo bono anyare koba kagoteba ng'a nigo baonirie enibo yonsi. Kera oyomwabo oyio anyarete koba gakorwara na goikwa ase enyagitari goikera bono iga tibabwati kende. Neba nenyomba neye bamente ney'obonyansi ase bono babuerire abajumbe. Naboigo abarai korwa ase chinsemo ao ao, omogabana bw'ekaunti ya Kisii na egati y'abande banyare koba bagosoanana na kobaenekia Nkonyara bare komoenia oyomwabo ase enchera ere engiya, na barabwo nkonyara bare koba bakonyora obokonyi bw'ogokinia enka eyio. Omorikiti Apolonari Sakama noroboti orwo ase enchera y'oboikeranu.
Ase ekerero ki'obokonyi nigo eamate eyemo korwa ekenyoro kia Ibwera, ewodi ya Magenche, ebunge ya Bomachoge barabwo ekaunti ya Kisii, yasokire na gosaba onde bwensi ore nomoyo bw'ogokonya kobasiria eri korusia omwanchi obo ase enkendu. Oyio basinyire ogoakana ebill ye Nyagitari. Inche ase amarieta a Victoria kwamboka omagwa gochia ase efamiri eye oyo ne cousin yane isirete. Ecousin eye iga yararwarire amatuko atari amake akoirwa nyagitari okoirana oirwa nyagitari okoirana lakini yachete igaikera gati kabere iga iga akairwa nyagitari ase chiweek ibere oborwaire bokamominyokia ase espeed enene gotoka ICU kobekerwa amaache amanyinga amo nebindi, bono epiri ekagenda igoro, yachiire igoro nere osirire. Ase amarieta ankoro Florence Onyinkwa, Mware gwancha motokonye, epiri ekare nyagitari iga ere ang'e elifu sabiini. Koreng'ana nomorigia oye nigo boraire bw'omogaka oye bwabareire konia enibo yabo yonsi, na kobatiga batabwati kenda nonya. Nkamera nkoroku enka noga, lakini nimbwate abakong'u gete bonchandete, bwa abana. Omogaka onsirei, timbwati kende gionsi, nimbwati namuna ende yonsi erankonye. Narure okorera gocha ase more monkonye. Gaki nabo nchandegete ntigeire abana, gaki bono timbwati namuna ende yonsi ndabairere nonya na esukuru. Nairire omwaka, buna nairire omwaka namorwarire igo naoonire mpaka omaremo onsi pi nakorire timbwati namuna ende yonsi erankonye. Nabo nchandegete iga nabo na abaiseke bonsi baye nabwate iga iga bachete bagasira. Mbwate abana ara kabere b'abaiseke. Nonya naboigo nigo omobere oyio norusigwe ase engendu, otabwati ase ogocha gosoigwa, kobatekana nenyomba eyio eamate eyio emenyete, koba embe as'obomenyo. Bono nonya nokoreta oyominto korwa omoocheri, ekero twachiete korigereria buna abanyakenyoro, Tokanyora ng'a nonya nesi toratereke esanduki, erinde erio tomosoki taiyo, omorangu noyomo. Togachia korengerera ntotagore ensemo tomosoki, tokanyora togotagora ensemo enyomba eye yagure. Bono tokarora ng'a tiga tocheche enyomba tonyebeke iga, toronyore egosinya pi tonyore nonya namasakara tobeke igoro, erinde erio tomosoki korwa ororo tomotute. Nenyomba timbwati, Bono okoboria kwabo gochia ase abarai korwa ase omwemusi bw'egwo ri'amagenche, omojumbe bw'omachoge borabu, omogwemeneire buna boigo omogavana bw'ekaunti ya Kisii, na ogoesoanania kobasiira koagachia enyomba, naboigo korusia omobere oyio ase engendu. Ase amarieta nkorokwa James Anyona Mukura, inche omogambi bw'ekenyoro eke. Baminto, Abaesimigwa baito, tokonye. Omwesimigwa oito gaki, Timoti ogugu, na omwesimigwa oito Obadia barongo. Simbarati, oranche tokonye gaki, otokonye otorusi gaki obosooku. Inche ngokwana nkoroku Sabuloni Angaresi mokora, omwana oyo noyominto, nere omokogoti ominto. Bono nasinyirwe, nasinyirwe bono nere ochire, bono iga etochandegete, yaani etokumeti, nkorangeria, nkoteba aba- abagambi baito gaki, igo ndemeire ase atambe, noo bono igo onsinyire noo nokorera ang'endererete korera. Koripoteria Kisii TV, Ncherieta na Apollinaris Akama.